vaenza vaenza ani tete
sarawo manje handikwanisi kuzotaura nese akudutwaora its okay orit orit its okay orit waienda maholidays eh, chikoro chaiti chikavharwa oenda mm. ikoko paholiday mm-hmm. saka ndaenda ikoko sometime vakanditi ndine kwandinoda kuenda neni saka ndinoda kuti unyatsogeza ndakatoshuwa chidikuku saka ndakatonyasogeza ndikatedzawo zvavanga wanditaurira vakakuti nyatsogeza nyatsogeza ndamboziva kuti tiri kuendawo nemamwe because mamimedzi anoda vanhu vakari smart mhm. tageza ndakafamba vaiti nyatsogeza mutende rwendo ee eh, vakatigeza miri ndekwandoda kuenda navo saka ndakangogezwa semwana wegrade seven hauna chanomboziva saka takafamba kutanga takatofura nemumakuwa vaita wangu wambomira mumakuwa macho ini vaita wangu wakutaura nendimi ndibva tapfuriraive nguva idzo eh, kwakudoka zuva rudoka eh. saka ndibva tapfuurira vatasvika parwizi kumaakasvika mumakuva eh, vatambomira vaita wangu wakutaura nendimi something ndobva tapfuurira vataenda kurwizi kwacho vakuve kuti munofa nemusango vataenda kune marwizi aya anotyisa aya anenge akasviba yaya satasvika paaifura nemasango eh, its like musango kamuchienda kurwizi mhm. satasvika parwizi paya wakamwaya raisi mumvura wangotaura unoimwe language yandisina kunzwisisa saka pakaita kunge pauya mhepo like mhepo mvura asi chiri chamupupuriso chitaurunga ruzero ah, uri kwarisapo ikoko eh. mamafamba distance ah. yakaita sei kubva kumba kwatete wako kunosvika kuruziko ah, satasvika kurwizi vakamwaya raisi indakazofunga kuti kakwa kuri kualeta here vaive mumvura wati kana kuti asvika vakamwaya raisi yomurwizi eh, like two kg ndomumwaiwa murwizi riya rakasviba riya mhm. saka nguva diki diki pakauya mhepo yakasangana nemvura chitonge chamupupuri like nguva iyoyo nguva iyoyo pasame time iyoyo takabva tangotorwa nemvura ndakatanga kuenda sataenda pasi pemvura paya vakaita kunge uri Eh, makangu- makangoerekana kungodisappear kubva pamamuri ipapo takatoita kutorwa nemvura yacho zvazvakuita kunge mvura yemunyanza iyi kungokutora izvezvo kungeda kuyeredza kubva ndatodzika hanti apa mama akamira palendi mvura yakauya palendi pamamuri ipapo palendi zvazvo kuti mune makamira kuti Mahombe mucheto kombe. asi pari padhuze nemvura iva tangotorwa nemvura iya ndibva tapinda pasi pemvura tasvika pasi paya papaina vanonzi king nakwini nemaprinces nemamemaids asi pemvura pacho na paive nemvura yamai muri mubako its like iunderworld hmm. mvura inenge yatosara mudenga imune matoo pasi pakatooma eh.

Ah, vakawanda.
Zvokusvika kuvangani? Do you remember? Nah, ndicharemembe.
Because vanenge vakangoita vangu varungu vakawanda. Varungu vese?
Yeah, vakaita varungu.
Mhm. saka ndasvika ikoko eh, panenge paine difference yekuti vamwe varume vamwe vakadzi handina kumboona muking chete ndiva ndakaona ngari murume vamwe vese mamemedzi vanga vari vakadzi handina kumboona murume
handiti the others vese vakari vakadzi vanga vari vakadzi vanenge vari vakadzi but mamemezi ndivane anenge aine jusu eh, anenge aine kukwe fishu mhm.
handiti eh, saka vandiintroducer tete ndivakasi kukuintroducer iwo eh, vandiintroducer iko kuti munhu wamaida uyu saka ina ndatombozva kuti chii chiri kuitika musi kutanga takapinda vandaiswa mune imwe room yaitonge muri kustimwa like hey
vandaiswa mune imwe room yaitonge vari kundistima like vandaiswa like in star kumusana kwangu vakaiswa mune imwe room mune imwe room vaitonge vari kustima muno muno kunge muri kustima muno macho
kwaive nemarooms here vanhu ndo one chet pasi pacho nakwaikwakavakwa pakatoakwa patori nedzimba sekuti ndofa muchazonzwisa takumberi zvekuti muzonzwisa kuti papakaita sei mhm. saka ndaiswa something kumusana vakati chine kuchishanda senetwork chidhindo kusana achisi chidhindo chakaita chistar chakatopinda munyama mhm. saka pakuvakachiswa nechita chacho unotoiswa live chaiyo zvitorwadza chitengo chinhu chirangogadzikwa ka chinhu zvamunomboona mumamuvha mwanosangana kuti chisikopioni paguvhu chichitopinda like chinoita zvekudhindwa chinhu chinoti like pini yako ichoiswa kumusara kwako hachisina ndingati chipini like chakaita shepesta but chitonge chinhu chipeni handiti chiva chaiswa kumusana kwangu saka ivo vakangoti andichine chichishanda senetwork kwese kwaunenge uchifamba ivo vari pasi vanenge vachitoondoona nechinhu tru nechinhu ichocho saka ndazoramba ndichimbuya because vaiti unongopota uchiuya uchitongori patrain ndipo ndakazomistermavumo ndipo vakazonditi tiri kupa mission yekuti unenge uchisejusa varume oh. chatiri kuda kusejusa varume unenge uchita kuti murume ahanzi chaisenzwa senetwork senetwork eh.
yekuti ndiri pano panyika ndichifamba hmm. vari munhu vanenge vachindiona through that thing ivo vega eh.
you said kuti kune vamwe vasikana wo wakasangana navo ikoko vauri kutosangana navo pari zvino eh, vandinotoziva but handizokwanisa kuvatara zvaundinheiokay but eh, vatoriko its like saka networking yechipini chechi inenge ichiitwa pakati pako naivo chete hapana mwana kuona eh, chimwe chandakanotisa ka vanongoda vasikana vatsvuku handamboda musikana mutema vasikana vatsvuku vakanakanaka ngovavanongoda ivavo saka ndakazopiwa task yekuti unofanira kusevisa varume mm. sekuti mumvura kamuri matask akasiyana vamwe vanonzi da kuti udistroy machurches mm. vamwe vanenge vachinzi kuti esatanis like vamwe vanoita zvekun'anga ini ndakapiwa task yekuti unenge uchisejusa varume wasejisa murume otoawa unoita kuti akude akude haurare naye tinoita kangogasi kutinge tiri kutaura tawirirana wozoita kuti munhu iye akupe mari unongotaura kuti kana kuti nenzara kana kuti chii munhu iye akakupa mari mari iyo haushandisi because mumvura imo ndakapiwa hani nepowder nemwe liquid zvandaimixa toti kana kuti ndakubuda kuti ndakuita basa rangu mhm. ndaigeza nazvo ndoisa mumaziso nehembe dzandakapiwa dzakazaramaapiwa uchinei ndakapiwa hani nepow nemwe powder nemwe liquid zvandaimixa ndogeza nazvo imwe wacho ndozora ndozoisa imwe mumaziso nehembe mm.
ozvimixa mogeza
nehembe vandaipfeka dzadzakazara mabhi dzinopenya penya dzedzia dzakaitwa kunge dzedzia isati mhm. hembe dzinopenywa eh, dzakasonerwa mabhi dzakawanda nechuma chaicho chuma chandainzimesa muchiuno
mm, chuma chomuchiuno eh, saka waiti ndikamira kana parobot paine something chaibuda munhu and makambona zvoita maafrican move mm. ukatarisa munhu panobuda zvinoti zvinopinda mumunhu zve usafunga kuti vanhu vayaka kuti wakangozvifunga kune kwaone kwakatozviona kamira marobots kwaitove nemarobots kumamuriko aiwa
wabuda wakuno orit saka ndamira kana parobot murume anongonditarisa ende daito chiri kumusana chaitondudza kuti that man ane mari chaingomira ungomutaridza kunge wakangomira saka iye akakutarisawo the moment amatarisana that zvikabuda musoma zvichienda kwaari haana kwachatoenda navo aibva atouya kwanditi chakutotaurirana ti takagara kana mumota make because ndandakanzi ndongotageta vanhu vane mari wete vasina mota ndandisina basa navo mm, vangava nemoto eh, vangava nemari saka muchitongoita muchitaura muchitaura iye unenge uchito chitomutora simba chitomutora simba mhm. ozongotaimira ka kuti ongomuhaga ka kuti ongomuseka ongomudaiso chuma chiya chinova chamutora simba wopingwa yani kukubata so ini ndindotoita ndimubati tikati maseka moriwana maoko kana kuti wamuhaka unongoona nzira yekuti ungogume nyama yake mhm. saka paunenge watoita izvozvoka iye anenge utoziva kuti uyu munhu ndatopedza naye wongomutaura kuti a ah, ndine nzara kana kuti hakuri kupisa ndoda mvura saka iyewoka semunhu anenge ationdaona munhu murume anobva aburitsa mari ndove ndiaburitsa mari ndomutoti again ndosvaga chikafu handishandisi mari yacho yaanenge andipa hmm. ndandakapiwa rimwe jira rakaita green ndosungwa ndasungirira mari iyo sa mubva ndaifanira kupinda every friday ndobuda sunday green jira yakaripiwa nani ndakaripiwa mubva rimwe pandakanga ndapiwa hembe dzekuti ndiani chayakakupa ndiyo vepasi ndakapiwa nakwini okay yeah. Ah, mazita awo haana basa kuti mazita emvura Eh, wa- ndandakangotaura kuti kana uchinge saka ndipo waisungirira mari yaunenge wapiwa nevarume ivavo ndapiwa nemurume iyi sa mari iya ndaiitora ndikaenda nayo kumvura ndonovapa vaiita aya anonzi masadaka panga masadaka anomboitwa panyika pano ari dangerous kaya saka masadaka pepe kana munhu iye anga ine mota anga ine mari anga ine chito tanga kuzvitora munhu ya haufumi mangu anochiona imba yako come again handanyatso panzwa waenda ikoko ndaisubmita mari mari iyoyo mhm. ndaisubmita mari network iye tautanga kutotora zvinhu zvemunhu uya kana anga ine mashops kana anga ine chii zvese tinozvitora zvinotonyaso uya physically pasi munozonge muchiramba muchionana naye kana munozongotora through thatngova zvatongopere papo ndandisina zvezvekuti just once mviri iyoyo sadaka renyu maiita muchidyei ah, panoti wa chinodyiwa marice chii zvamunoona masadaka yaye dai chimwe chandokudza masadaka anoitwa panyika yayeka mukaona kuti vanotageta tuchinge tosikana tuchirinda mazavo mukambozvitarisa izvi zvezvi ukatoona vana ivo vatonzi hemiseve yemudai vana ivo vanenge vatotageta sanduwa yataiita wange masadaka ataiita ivo the moment atinenge tandaendesa mari masadaka yaitwa tete wangu nerimwe side waiva watanga kubudirira zvaita kunge munhu akaromba ototanga kutoita mari kuti obudirira because wanga utoita mapurazi mabhazi zvakasiyana siyana mm-hmm. saka kana taendesa mari masadaka aitwa zvinhu zvatotanga kutora kumunhu atatorera ka saka murume wese wasangana naye zvinhu zvike zvaitotorwa zvese wese watatoti naye ndaitotora nendatotargeta ndaitotora kana kuti unogona kuwana umwe anenge singadi kubudisa mari vamwe varume vane mesi ndaiita rimwe simba hapana murume aimbodzara neni ndaitomurowa svikandibudisira mari